Naawuni tim ti aziki kara, ya ti dunia ni Naawuni ti soori o, o yi ti ti aziki ŋɔ tim ti imaani ka ti dili doli ŋun Naawuni soli Naawuni di chɛ ka ti zaŋ kpe o taali puuni. Ka soori adduɣa tiri Ghana ti tiŋgbani m-bala Naawuni hini tiri nin suma di nimbɛri ni nyɛ shɛli Naawuni tiligim ti ka chɛli. Ka soori adduɣa tiri tinim ban kanna ʒindi kani ŋɔ maa Naawuni yom ti san yoviɛlli Naawuni chɛli ti niŋ o guligu puuni Naawuni mali n ti yɛla ti ti ti n ʒiya ŋɔ maa ti bi kɔŋ ti yɛlimuɣisira ti bogaligi ni nyɛ shɛli Naawuni nyaŋ li ti ti ti dabiɛma ni nyɛ shɛli Naawuni tiligim ti ka chɛli

kissa lahabali alkur'ani puuni eh, alkur'ani mi ti zaani nyɛla maa di pula ʒiyɔpɔin a yi nyɛ aya ka di doya bee suurili ka di doya yɛla dibawɔi puuni zaɣ yinga ka di wuhira imma di niŋdaala waazu imma di nyɛla binshɛɣu din yɛn nyɛla din labisira hankali na zaŋ chaŋ eh, kissa polo ni a zaŋli zaŋ baŋ biɛhigu Bihi, o labisirila a hankali na ni di leei bimbo pupiɛlli lahibali ka Naana Titanlaan tirili tiri o daba. Bihi, di nyɛla varisa ka Naana Titanlaan mali li varisiri o daba. Bee kotomsi n-nyɛ li ka Naana Titanlaan tiri li ni o neei ti gom ni n-chɛ ka ti zaŋ ŋɔ maa zaŋ baŋ ni ŋɔ maa ni nyɛ shɛli? Lala ka Naana Titanlaan niŋ li n-zaŋ ti ti Alkur'aani maa puuni. ka yɛli ti ni ti zaŋmi zaɣa n-zaŋ niŋ di puuni, din lahi pahiri nyɛla bɛ fukumsi n-yɛn nyɛ li, ka Naawuni na ti tan lahi siɣisi li na nti ti tahili umma ŋɔ maa, ka yɛli ti ni ti zaŋ li zaŋ baŋ kadama fukumsi ŋɔ maa yaa di niŋ talahi ti zuɣu ni ni ti zaŋ li zaŋ tum tuma ti ʒii puuni. Lala ŋɔ maa yi ti niŋ, di bɔri ni ti zaŋ li zaŋ baŋ Naawuni, ka shɛli ka Naawuni bɔri di puuni. wa fi kulli shay'in lahu aya tadullu anna Allaha waahidun ni binshɛɣu kam ka yi nyɛli biɛhigu puuni ka Naawuni nam li bahina bee ka Naawuni chɛ ka di bɛni din mi ni kadama di bi ti tim wuhiri binshɛɣu di ti timi wuhiri kadama naa ni ti tani lan nyɛla nagaŋa o ka nyin taai o yɛla puuni. Lala zuɣu ka ti ya ya kissa di be di puuni kaman ti ni nya shɛli ka naa ni tani lan yɛli ti ni, Nahnu naqussu alayka.

Ti mani ti di ta lahibali ka di kul nyɛla din yɛn ku ti lari. Ti mani ti tab lahibali ka di kul nyɛla din yɛn pahi ti haŋkali. Amaa ka di pala yɛlimaŋli, di pala din binshɛɣu din mi niŋ. Kaman ti ni daa bo mi ka ti ninkura ka bɛ salindi salima shɛm, bɛ daa mani salindi salima shɛŋa gba ni bɛ ni daa ka dabiɛm mala. Ka bɛ salim salim shɛli nti n naali ka yi la, ka bɛ salim salim shɛli nti n naai ka yi yɔhi, ka di nyɛla, Ŋɔ maa zaaha di pala di shiri niŋla biɛhigu ni biɛhigu ni, inama haŋkali ka Naawuni larigi daadamanima ka bɛ tehi li hal ti zaŋ li zaŋ yɛli li ti ti, ka di paligiri ti suhi, ka saɣindi ti suhi, ka kuri ti lari, ka kpɛhiri ti kumsim, ka di pala yɛlimaŋli. Lala m-bala bukunima, Ti nyari litaafinima ni bukunima bɛn sabiri li, bɛ sabiri li ŋɔ maa ka di nyɛmi lala alahibeya ŋɔ maa di shɛŋa pa yɛlimaŋli. Di shiri bi niŋ tɛha ka nir ʒin doo tɛhili to ni Kur'aani din kali la zuɣu ka nahnu nakussu alayka naba'ahum bilhaq. Ti yɛn taai la bi lahabali ni yɛlimaŋli, di daa shiri niŋmi, di mi ni niŋ paai shɛm din ka ti yɛn zaŋ taai maa, hatta ban kana ti bɔhir a maa bi kari lahibali paagi.

Ka yɛli ti, Sahin shɛli ti ni so tɔɣisi, kadama ŋumbɔŋɔ yiɣisiya n-kana ti ʒini tia la gbini, ka ŋumbɔŋɔ yiɣisi kana ti ʒini tia gbini, ka bɛ ti bɔhi taba, Bɔzɔ ka a kana ti ʒi kpe? O ni tɔɣisi ŋun yɛtɔ, Di noo n-yihi ma n-gba maa, ka ŋumbɔŋɔ gba yɛli, Di noo n-yihi ma n-gba maa, hal ka bɛ zaaha ti nya kadama imaani yinsi ka bɛ mala. Ashee lala yɛlli ŋɔ maa di daa bela bɛ zaa suhuri puuni, amaa daka yaa nuu so. Naa maa yuli n-daa bala, Tiŋnaa maa, ŋun lahi di ka yaa ni o sɔŋ o maa o dabiɛm, di daa cham o Rum nima ka bɛ zɔri dabiɛm hal a yi ti binshɛɣu yɛlimaŋli ka di nyɛ naa ni ti tali ni a ku tooi yihi li yɛli. Lala zuɣu bɛ ni ti niŋ suhukpeeni yihi li yɛli taba, ka naa ni tali lan yɛli ti, Wa rabatna ala qulubihim, ka ti ni naa ni ti tali lan ka ti naai pali laɣim bɛ suhuri luɣ yiŋga. Suhuri ŋɔ maa mi ka ti bɔri gari ti niŋgbuna ŋɔ laɣimbu. Niŋgbuna yi laɣim ka suhuri bi laɣim ti yi wali ti ni zu cham nyaansi. Di ŋuna din kuli zami. Ti ni daa kuli yiɣisi a pun nya ka o zuɣu suno ka mɔɣu yaa gari a biɛ yoma gari ya. Amaa ti min o ni di ʒiya diri maa, ti min o ni di ʒiya nyuri maa, ti min o ni ʒini gbaai shaawara maa, amaa ti ni yiɣisi maa di bi lahi ŋmani ti min o ni di bala. Amaa suhuri be luɣ yiŋga, hal a yi chaŋ ti be dimbu puuni bee niŋ binshɛɣu kam, bɛ ku tooi lɛbigi a suhi. A ni kul be shɛli maa, naa mini ba n-kul ʒini ka yiɣisi ma bɛ ni gbibi shɛli maa tiŋ ka a mali yɛri ba, N nya ti ni gbaai shɛli maa, m pala ŋun yɛn yiɣisi din ni. N nya ni ʒe ʒe shɛli maa, bambaya maa ni ʒe shɛm baya m-bi yiri din ni. Amaa suhuri bi saɣisi taba. A nyami ka yi laɣim tuma ni ka yi suhuri bi pa taba, to tuma maa ku chaŋ. Ka yi laɣim makaranta ni ka yi suhuri bi pa taba, to yi karim maa ku chaŋ. Ka yi laɣim ka di yɛn nyɛla jiŋli ni yi suhuri bi pa taba, Naawuni zuɣu yi yɛn niŋla Allahu Akbar n-zaŋ yi biɛri ŋme tiŋ ka ŋmaligi Naawuni bɛ yɛn garigi ya. Naawuni bɛ yɛn garigi ya, O kari bukaata. Suhuri ŋɔ bukaata ka Naana ti Tanlaan mala. Dinzuɣu Naana Tanlaan ni bɔri ni o tibigi ba maa, ka chɛ ka bɛ baŋ ni bɛ imaani maa nyɛla imaani maŋa, di zaa shiri bela yɛlimaŋ so zuɣu, Rabatna ala qulubihim, ka ti laɣim bɛ suhuri maa luɣ yiŋga n-loli, idh qaamu, saha shɛli bɛ ni yiɣisi, fa qaalu, bɛ zaa ha naan yɛlimi, Rabbanaa, yaa tudu ma ni Naawuni, Rabbu s-samaawaati wal-ard, bee Rabbunaa Rabbu s-samaawaati wal-ard, ti Duuma ni nyɛ soya ŋun nyɛ Duuma ŋun pili sagbana ni tiŋgbana di Duuma, sagbana ni tiŋgbani Duuma, ŋuni n-nyɛ ti Duuma, lan nad'uwa min duunihi ilaahan, Ti pala ninvuɣ shɛb bɛn yɛn jɛm binshɛɣu o nyaaŋa. Di zuɣu ti yi ʒi kpe n-yɛri Naawuni yɛtɔɣa, ka a yiɣisi ŋmiligi kuli be n chaŋ luɣ shɛli polo, ka dihin kuli ti zala, ka bimbu ti zana, ka baɣisi niŋbu ti vihibu ti zana, ka a vihi li, ti mi ni a di pun ka akiida yiŋga ni ti di yɔhindila tab ʒi kpe maa. Amaa ti be nimaani bee ti kani, ti nyara bee ti bi nyara, nyin min a Afa yɛliya n-li o tafsiri puuni baɣisi chandiba viɛla, Afa tibiri tali kpɛbu di bi viɛla. Bɛ yɛli a ni zaŋ noo chaŋ ti niŋ ŋɔ di bi viɛla, n-zaŋ chaŋ ti niŋ ŋɔ di bi viɛla, a ku niŋ li, ka Afa maa m-beni ka a ku niŋ li, a mila Naawuni, di zuɣu ka a ku saɣi niŋ li. Amaa di yi nyɛ niriba nina ni ka a yuunda. Ti yi beni a ku saɣi niŋ li ti ti ka gaa ni a bahi ma zuŋɔ pun ku a ma ma ma n yanim maa ka yoma ti kuli niŋ ma di kuli nyɛ shɛli kam ti ŋun kam ti mali lala yɛtɔɣa m-mali yɛra ka dihi lala tabili ŋun baŋ ni ka dama o kpɛla yɔɣu maa ni a ni ti tanlina o bi ʒe o nyaaŋa o bi yɛn saɣi ti o lala m-bala ka o yɛti lan nad'uwa min dunihi ilaha laqad qulna idhan shatata dindee yi niŋ ka ti ni jɛm duma so M bo nyin taai pahi Naawuni zuɣu n niŋdi binshɛɣu din bi tu ka di nyɛ shiriku, di ŋuna ti gba di pun nyɛla ʒirinima. Ti di pun pa, ti di pun pa yɛlimaŋnima. Ti n-daa yɛn nyɛ yɛlimaŋlinima ti pahi ninvuɣu shɛba ban yɛn saɣi m-be lala biɛhigu puuni tɔɣuzuɣu ka ti yuunda tab nina ni zuŋɔ maa, di yi tooi bela bɛ yi ti bɔri ti ni lahi yɛtɔɣa ni ti ni niŋ

Dama Naa na ti suhi tiŋlana so ŋun nam ba maa bɛ yɛn jɛm binshɛɣu maa, ŋuni n-namdi gba pahi. Di yi nyɛla tandaɣili n-nyɛ li, taŋkpaɣu maa Naawuni dini. Di yi nyɛla tia n-nyɛ li, tia maa Naawuni dini. Di yi nyɛla tiŋgbani n-nyɛ li, lala tiŋgbani maa Naawuni n-nam li ka chɛ ka di kpiɔŋ maa ka di du ka kpe sirigi. O bi nya ka di shɛli ni ti ka a jɛm li. Di nyɛla kuli bɔŋ Naawuni n-chie li ka yɛli ni ŋun daa yina ti ga a bɔɣili maa. Di nyɛla bo bee di nyɛla bo, di ti nyɛla Naawuni ŋun nam a puuni binshɛɣu ka a pii li ni a jɛm. Ka ti nya a yɛri ku tooi niŋ. Ka Naawuni yɛli a, Naara niŋdi lala, ka a ni shee ka a niŋ, bee ti a kɔtomsi ka a suhu yiɣisi. Bee boli a zaŋ kani Naawuni jɛma shee ka a je suli, bee ti yɛn yɛli a ka a ni ka bi filindi a. So bi filindi so, so bi bɔri ni o chɔɣim so, so bi bɔri ni o luhi so, inama yɛla maa ni nyɛ shɛm, bɛ bɔrila din yɛn niŋ ka a ti lab a dumalana Naawuni sani ka o yɛri dabiɛh a zuɣu. Amaa di yi pahi lala, di ŋuna a yi ti amaŋ suɣulo di ŋmanila din mali anfaani zaŋ ti a gari binshɛɣukam,

Ti gba ku yɛn bela bɛ soli maa zuɣu n-niŋdi li a, amaa bɔ n-chɛ ka yi niŋdi li? Bɛ ku tooi yɛli, Ŋun jɛmdi Naawuni, o saɣimi ti ni Naawuni n-nɛm o, ka saɣi ti ni Naawuni n-chɛ ka o beni, ka saɣi ti ni o kpi Naawuni n-chɛ ka o kpi. Yɛliya ninvuɣ so ŋun beni ka bɔndi buɣili. Ka bɛ yɛn bɔh o daliri din zuɣu ka a jɛmd o, Nyama, ŋun jɛmdi Naawuni ka o saɣiti ni Kiyaama bɛnimi ka Alijanna bɛni ka buɣim bɛni? Ni o yi kpi ka bi jɛmd binshɛɣu pahi Naawuni zuɣu ka Naawuni kpih o Alijanna, o yi kpi ka bo binshɛɣu pahi o Naawuni zuɣu ka Naawuni kpih o buɣim ni, lala ka o dihi tabili ka bɛni? Kpimi ŋun o min o ni kpi. O mi kpe o mi ni Naawuni ni neeg o, o mi ni neeg o n-niŋ o hisaabi. Ni o mi yi niŋ o hisaabi naagi, o niŋla o ni kpih o Aljanna bee buɣim. Ŋunkam gaŋsiri Naawuni jɛma, ŋɔ maa ka o saɣi ti. Amaa nyini ŋun bi saɣi ti tin kali yɛtɔɣ shɛŋa ŋɔ, a ku tooi gaŋsi Naawuni jɛma. Bɛ mi yula a ni jɛmdi binshɛɣu pahiri maa, a min o alikauli zaa di naarila dunia ŋɔ. Shɛli ka Kiyaama a mini o sunsuuni ka di zala alikauli m-beni ka daa ŋun bɛn buɣi li o yi paagi Kiyaama o mali tarili ti ka lala alikauli. So n-kan jɛmdi binshɛɣu yiŋɔ dunia yaaŋa zuɣu ka dihi tabili ka dama Kiyaama lala bini maa mali sɔŋsim zaŋ ti o ti so ka di dihi tabili. Bɔzuɣu, looya ni ti binshɛɣu kam dunia ka di dalim. Ti mi zaa saha ti ni ka zaŋ ti mi n-kpalim di ni. Tɔ di mali man gɔgiligi m-bala. Dama pɔi ka a ti yɛn naai n-kpalim di ni. A ni be hal shɛli maa din chɛ ka a kpalim di ni, ŋun niŋ ka ti a ka chaŋ ŋɔ, o bi kpalim o chaŋ ya. Mari saɣi ni di lɛbi waa zuyu a ti nya n-gba. Ka a baŋ ka daa hal man gba yi kul bɛm binshɛɣu kam, yi yuui mi binshɛɣu kam dabisili ka n na n-gba ni niŋ wula? N gba ni chaŋ. Ka di yɛn dihi tabili ka naa dabisili gani nangbani chaŋ, bɔzuɣu ka a lahi yɛn chɛ ka yɛligi ka di be chandi maa ni? Lala a ku nya so ka o mali kani, gurim, sabili, vua, bimbo, boli nyɛli, kalimi a yɛn kali binshɛɣukama zaaha. A yi kali lala binyɛhiri maa zaa, o yi laɣim li sɔŋ na ka a yɛltɔri kpa taali. Taɣi ti niŋ laasabu ŋɔ maa, bɔkari niŋda, well ŋɔ maa taɣiri ma mi ka chɛri doro, dunia n bala. Ŋɔ mi, bɔkari niŋda, so yi niŋ ma ŋɔ so n yɛn kana ka di taɣi o ka di bi gbaai ma, tɔyib, ti wumiya. Ŋɔ maa, bɔkari niŋda, yi bɔri saha ka n chɛ yi ka shiri nyɛ saha maa, tɔyib, ti wumiya. Ka ŋɔ maa gba, dokari niŋda, ŋɔ maa dii ti niŋ ka n ŋɔ niŋ ŋɔ ka n niŋ ŋɔ di zaa ha, e ka laa ti naai zaa di zaa dala n la dunia. a ku nyɛ shɛli ka o ti yɛra ŋɔ maa i kpe gballi ni bɛ yɛn ni mala ka m ma o ti o yi ti kana ka n lili i mi nyari dini ŋɔ maa bɛ yɛli ni hal i bi lili n yabira a ti mali mi ni yi ti paagi gballi puuni ni bɔhisi benimi ka bɛ bɔhira ni munkɛri wan nakiiri benimi ni bɛ yɛn fiɛbi ma dɔɣi maa ni ka n zaŋ bala ŋuni mi mali la sabili ti kali ŋɔ maa bɛ yɛli ni chiyaama benimi ti yi daa paai chiyaama maa ka n doochi N bɔrila paɣili, Naawuni kuli niŋ biize ka n gbaai paɣ o ha n kpe alijanna. Ŋun lee mali di sabili? Ŋun lee mali di guri? Ŋun lee mali di kani? Ti na ʒi nyɛli so sani. Bɛ pala tin kali shɛŋa maa zaa ni tin mali shɛŋa zaa ti dunia ŋɔ maa, wallahi di dalinla dunia. Ka Naa mi niŋ a alikauli ni ŋun mali lala bini, Nyɛ ŋun bi chaŋ ti diri ti ma, nyɛ ŋun diri ti ma, ni ŋun Naawuni ni o niŋ li ti a. Naa kpa alikauli ti zaɣ yino kam ŋun ʒi kpe so bi ŋubi mɔri saɣila saha ka ʒiya ŋɔ. Lala ka ti bee ŋubi kuɣa ka larigi noli maa. Di bi saɣi a waazu. Ŋun mali lala bini o yɛn dimi, ŋun ka lala bini o yɛn dimi. Ŋun mali lala bini doro gbaar o mi, ŋun ka lala bini doro gbaag o mi, ŋun mali bimbɔŋ doro gbaar o mi. A yi niŋ binshɛɣ kam a ka a ni yɛn niŋ shɛm shee ni lala. Di saha nyin daadam, a be bɔ ni? A be bɔ ni?

Ti ba ni tuuli maa, ka bɛ chɛmdi li, ti ni ni neei shɛli m-bala, ti ku mi shɛli m-bala. Tɔ ŋun mi ŋmaligi ya, tɔ bi lɛbi din bi zani ti ma ni naɣila Duuma so ŋun nyɛ binnamda zaaha Duuma, ka naan ŋmaligi yɛli ba, Alladhi khalaqani fahuwa yahdiini, Duuma so ŋun ku nam ma,

Laaduma maa noon ŋuni n-yɛn kuma, o yi kuma ŋun noon ti lahi yɛn neei maa, ka naan ŋmaligi yɛli ti Laaduma maa o kɔrisi ka m mali ni o chani taali. Kpahimmi nir kam ŋun mali binshɛɣu jɛmda, a ku tooi mali o zaɣ yini. Alikauli n-nyɛ li dunia yaaŋa zuɣu. A ku tooi mali li zaɣ yini n-jɛmd o, di ŋuna Naawuni zaɣisi li dunia yaaŋa zuɣu ni ŋun kam yɛn jɛm binshɛɣu ka di pa Naawuni, ka a Duuma maa nyɛ zaɣ yini, di ŋuna ehe. Naawuni bi niŋ ti lala. Saha shɛli kam di yi di yɛn nya lala, sab yiŋga di saɣiya. Amaa Asaba maa kpahim ma, di na kul pahirimi. Guri yiŋga di saɣiya, a gurima maa di pahimi. Yuunlan daa deei shɛli la, yumaayi din garila, a daa lahi deeila shɛli, yuun a lahi maandi shɛli ni a labi nti deei shɛli. Lala yɛn nyɛli ka a yɛn dihira n-dihira n-dihira ka a du ti pali. Bɔ ka di yɛn pali saɣiri. Hal lala bini maa gba, yi ni maŋmaŋ sunsuuni yi dii bi diri di palli la. Dina amaa yi kani naagi ti mi ti nya so, a pun ku yi mɔɣu kpaŋ ti nya ka bɛ kpaai so din bahi ni. Ka a bɔhi a maŋa, Ka ŋɔ maa wahala ka sokam diri maa? Moon di kani ŋɔ maa, tinim bɛn nyɛ o bidɔɣiri so ŋɔ, di tuhi ti pii li tari taba. Yɛla maa nyɛma o ni daa salindi li shɛm a pam tafɔya deei li o ku tooi salin li la. O ni daa maandi li shɛm yi deei li n bi bɔhi gba o ku tooi mali li la la. So shɛ ka ti labili ban bi niŋ katari ka varisa Sheetani ka di nyɛ naba ʒini o duu ka bi kɔŋ kpɛbu. Alheri ka a tum ti ma. Duu ni beni ka ku tooi kpi. duuniya ka bi tooi kpɛ mani saha ka alheri ka ti niŋ tabi maa ŋun chɛŋ ti di anjɔra n pahi n ŋmɛri niraba luhura o ko ŋmɛ ŋmɛm maa ka malaka ŋɔ ti ti ŋmɛ ŋun maŋmaŋ luhuri naa maa chɛli maa mii ni di tu ni di ku bukaata dabisi shɛli n bala tinim dabiri so ŋɔ a ŋmɛri ti luhi a bi kpaŋ a maŋa Kpaŋ laa maŋ kali malaika mauti ti zali a tooni ka a gahi o bɔɣu ka o baŋ ni doo bia doo yina. Amaa lala kani ŋɔ maa kɔŋko a yuli ti tuuli ka so yɛn yɛli a ni a bin maandi maa chɛlli ka so yɛn yɛli a ni a vaami li ti labi ka so yɛn yɛli a ni a dabimi li buɣim a dabili di yɛn dimi ka a mali alaafee ka mali gɔm ka mi ni a yi kpi Naawuni n-ku a a yi gbaai doro Naawuni

So n kani ni n di zuɣali sitira paai lala nira ŋɔ maa zuɣu. Alkur'aani puuni saha shɛli kam a ni ti ku n nya ka Naawuni yɛli ni so beni n di zualinsi paai so, innama di ti kul yɛn nyɛla ninvuɣ so ŋun niŋ shiriku o yɛtɔɣa n-yɛn nyɛ li. Di pam ŋun ŋma shiriku pa Naawuni naɣila ŋun be ŋun bo nyin taai pahi Naawuni zuɣu lala niriba ŋɔ maa bani n-nyɛ ban ku doli wula ka Naa Natan lan yɛli ti piyeri shɛŋa kamali galisiya.

Wa man azlamu mimman iftara ala Allahi kadhiba ŋun lee beni n-di o maŋ zualisi n-ti lan paai ŋun ŋmari ʒiri pari Naawuni, aw qaala uuhiya ilayhi bee ka o yɛli ni bɛ niŋdila wahayi tir o, kaman Musaylamat ibn Kadhab. O daa ŋmarila ʒiri ni Annabi nyaaŋa ni ŋuni n-nyɛ Annabi, ni hal nahi ŋun gba kuli, Annabi kuli malila nyɛvili ka o yɛli ni ŋuni gba nyɛla Annabi. Ni bɔ nyɛla Anabi, ka Naawuni daŋ di yɛli ti ni lala niriba ŋɔ maa, ŋun lee beni n-ŋma ʒiri paagi lala niriba ŋɔ maa? Aw aw qaala uhiya ilayya walam yuha ilayhi shay, bɛ bi niŋ wahayi shɛli ti o. Wa man qaala ni nir kam ŋun yɛli sa unzila mithlu ma anzala Allah, ni siɣisi binshɛɣu Naawuni ni siɣisi ti ma ŋɔ maa, mani ni tooi siɣisi di kpee na.

O mɔŋdimi ni bɛ di kpe nti ʒini Naawuni duu n-jɛm o ka teei Naawuni yɛla ni ŋun lee bi nyɛ zualim dira n-ti lahi paai lala nir ŋɔ maa zuɣu. Naawuni piɛrila zualim diriba maa tiriti maa bɛ safu safu tuuli maa ni ka Naawuni piɛri maa. Ban ŋmari ʒiri pari Naawuni, ban mɔŋdi niriba Naawuni duu kpiɛbu, a ni nyɛla so, jiŋli maa o zaŋ li mi zaŋ lebi o maŋmaŋ dini. Ŋun ni bɔri ni di kpari saha shɛli ka di kpari, o ni bɔri ni di yooi saha shɛli ka di yooi. Jiŋli maa o zaŋlimi zaŋ zali ka dama ŋun fali n nyɛli ŋun ni bɔri ni di puhi sahan shɛli ka di poora o ni je ni di puhi sahan shɛli ka di pooi ka Naawuni ni zali jiŋla puhibu sahan shɛŋa ŋun malila ŋun ni bɔrili shɛm lala ŋun yi bɔri ni a ʒini o jiŋli ni karim Kuraani ka o cha o ni je ni so ʒini kparim ka o yɛn ni o yɛn kparimi ka yi naa deei naayisi afa yisi yi yɛn kparila dundoya maa wula

Larabawa tɔbiɛɣu puuni, o daa malila bindiri shɛŋa bee binkɔb shɛba ka di zaya zaɣili ni n-diri ba, bambɔŋɔ maa ŋuna a ka ti ni n-diri li. Tɔdiipa Naawuni ni yɛli ni binshɛɣu nyɛla haraamu, a yi niŋ li haraamu ti amaŋa, Naawuni gbaari a mi. Di pala Naawuni ni nyɛli binshɛɣu yɛli ni halalisi, a yi niŋ li halalisi ti amaŋa, Naawuni gbaari a mi. Lala niŋsim ŋɔ maa puuni ka Larabawanima ka bɛ naanyi zali ti bɛ maŋa, di galisiya di balibu galisiya. Paɣa puulana o bi diri ŋ-ŋɔ ti ti bo dini? Ŋ-ŋɔ maa tana n-diri li. A yi ti nya ka paɣa puulana yɛn di shɛli maa, bɛ yi tiri li waha di ka nyini. Paɣaba bi tari li ni nya shɛli ka di be di ko. Bindirigu dibu shee ka bɛ naan pu li. Paɣa yi ti be o haila puuni ni o bi doli dundoli, o bi lahi duɣiri bindirigu ka bi dira. Ka naan bɔhi ba, Yi ŋɔ ni ŋɔ maa zaa yɛkeenyɛri? Di ti bahi yɛn jɛhili. Ka bɛ naan kana nti naan baŋsiri ti lala nir ŋɔ maa, Naawuni ŋun bɔhi, Am kuntum shuhadaa iz wasaakum Allahu bihaadha, A yi zaandi zali shɛŋa, yɛtɔɣ shɛŋa tiri yi maŋ maa, a daa beni ka Naawuni niŋdi di wasinchi, di saɣisigu maa? A daa beni? A daa kani? Kaman dagbana, dagbani malila bindiri shɛŋa din wulawula din bi dira, to ti chɛli yɛlli kam Ti kpuɣimili ka daa ti ban ʒiya ŋɔ maa zaa ti maandila kuli man nyɛ kuyili kpɛma. Zuŋɔ ti yɛn malila kuli ka ti bɔhi taba kuyili maa mee na n-maandi li maa ba ku ʒi ʒiɛm bahi ni o nyɛma so yi yɛli ka chiri mini mali zali maa. Zuŋɔ ŋuna ti nya bindira maa ni yɛn di shɛm tuuli ti labi ti pili nahi maa. Naɣ so yi kuli ka ka yi ni kuyili nahi la, o malila sariya sariya. Ŋun lee puli tin ya? Ababayiz, ŋun lee puli tin ya? I, i yab maa yuli. Ŋun daa zali li maa, o yuli. Afa Naasir. Sabiri kuli yab maa ŋun daa zali ma o yuli m-bahaya, ah, a nyɛya o. Ban kpalim maa zaŋdila bɛ zuɣuri firi tandi ni di paai ba bɔhi ba, a daa ti bɔhi ninkura ka o kɔŋ labisi o. Kaman di ni yɛn kana bihi ni, ninkura n-kɔŋ labisi ma, amaa yi lab bihi ni yɛtɔɣa yoli ba ya. Naa maa kɔŋko yɛtɔɣa bela o ni. Ka a yi kɔrigi naa maa ka di pa ŋun simsi ni o paai ti kɔrig o maa, di kani. Bin tahi hali ka bi baŋ din ti shɛli tahigu maa na. Ka a bɔhi a maŋa bɔzuɣu ka so yi kpi ka so kana ti mali o noo laa noo maa ya ka di yina. O ni na kari kuli maa dali maa o ni ʒila noo na o ni sɔɣimi ni noo ka ti mali ni piɛɣu bɛ o ɛhɛn a'a yi bɔri ni gba baŋ bini maa e noo maa ya ka o yina. Afa Sam nyɛ nyɛlli ma mi lahi bɔ Afa Faiz ka pali o suhu ni yisi mi jɛli o suhu yisi nolɔri ni bɛ zuɣu nyin ka nyam noo maa ya ka o yi yina eh noo noo ka wula ka yi zaŋ o zani zali ka da bondali ka Naawuni sabi zali ka da so ya ti kpi nyin zaŋ noo na ti sɔɣi di litaafi ba di kani Amir Shehu o litaafi din ni. So i zaŋ bin nyaɣana din niŋ bee di ku niŋ bozuɣu ka nimdi ka i bɔra a awɛwo i bɔrili nimdi bee i bɔrili noo maa hali a ba so ti yɛn tabi naawuni zuɣu ŋun ti ti fasara maa kpɛm laa maa to Nopiɛlli nopiɛlli tom bi sɔɣiri kuli bɔ ka o niŋya ka kahiŋgi piɛlli din lee sɔɣiri yo kahin piɛlli din ni sɔɣi kuli bee bala ka nopiɛlli ŋɔ ku sɔɣi kuli naawuni chɛ ka n diɛmbi lahi kpi n kuli buɣila nopiɛlli pari hali zaɣ sabinli bɛ yɛn guhili mi labi ka zaŋli zaŋ kana a Tampiɛlli sɔɣimi daadam, ka nɔpiɛlli ŋun ku sɔɣim daadam. Bɔzuɣu, bɔzuɣu ka yi fi nɛ zuɣu n yɛba, a saɣi a bi bɔri ni a saɣi li, bɔzuɣu. Zuɣu maa ti bɔri ni ti nyami, ti bi lahi nahi ti maŋa ni ti zo n-zo n-gili, ka di na ti ku kpɔbi ni kul shɛli din na kul maanda, to ti zaa saɣiya kul beni. Ti chama. Dee n kuli ka dee di tiri piɛɣu ni chinchin maa ŋuli zali hali ka di bii di zuɣu ŋuli zali ni ka biɛla e yaa ŋun daa le zalli maa ka o zalli maa pumpɔŋɔ din niŋ ka ti taɣari yɛli maa e ku chɛ ka ti taɣari gba zuɣu di nyɛla kadama noo n ku nyɛ noo ku nyɛ ka n ti mali kpaŋ ka zaŋli ti ti zaŋ zaŋ ti nyɛ ka yɛn neei chee i mali alaafee zaɣala ŋun nyaŋla gbi nyaɣu bɛro ka ʒi o na ka buɣim mi shɛba bi wumsi salo toli ma Kula nim pili bozuɣu ka e ku deei dina dagbana tɔrɔwɛɛ ni binshɛɣu n bɛ dinni. Bia di pali lala naɣ zuɣu bia di zaŋ kamina do chɛla kɔfi n kɔrigi maa bi bɔrila ni o nimdi di kani ni o nimdi ka bi bɔra afa mi tafa di gabiti di daa na ti shɛba ni chaŋ daani n ti da kɔfi n kɔrigi di pa shɛli naɣindi maa ŋɔ ni ya chɛli. Bɛ zaŋ kofi kɔrili n paali tana n jɛm ban nyɛli o bɔhi wuya ka kofi kɔri ka ʒina nuhi ka ʒina ka no nuhi paali maa miliyon dibanahi ka miliyon yino ka dibanahi ka n di o deema di ku tooi sɔɣi kuli boli tahali boli ti ka di ka safu maa ni di ka safu maa ni safu dini Ni di kpali asafu maa, di nyɛla ti yɔhindiya taba ka yi naa kpi ka yi ʒi o gili yili ka daagi o ni luhi bee pala bɔzuɣu ka yi niŋdi lala maa. di kuli pa tiŋ ku boli tabi yoli zuɣu man ni kuli kpahim kpahim kpahim kpahim ni mi ka faro ee ni kalima yi bi taɣarili to ti wumiya amaa bin yinga bɛ ŋuna ee mini nanim maa zaa tɔɣisimi n-taɣili Bo zuɣu ka n ʒiya ŋɔ Naawuni n lahi ʒindi gbaŋ zuɣu ka i yaai ŋuni ka i lee nya ka o yirabina ti zani ka i taɣili maa Egaa ŋuni ka yi mini o ʒin tɔɣisi, ka o yɛli bɛn be kpiɔŋ katiŋ maa bee buɣilana ŋuni n-daa lee bo kom n-suhi ti egaa nim maa kadama ti daa soya mi e ni daa ʒi gbana zuɣu la? Ti bɛn ʒila kuɣisi zuɣu ŋɔ, ti lɛbila kom ŋɔ nanima, a Ashanti yino ŋun mini o nyaaŋa ʒiindi. Chɛ pupɔi gba ni ʒiinima ka yɛrigi sajaadanima pili bɛ ka nyɛ kpariti ka bihi maŋ di zuɣu ka di li saria. Ŋun leei zali li, bondali ka yi tɔɣisi n-taɣi li maa? Ka ŋɔ maa di ŋuna ka bɛ yɛli ya ni yi taɣi li ka di niŋ tɔbu. Damba dali nahu ka yi lee ku tooi yo damba maa ka bi kɔrigi li boli tahali. Boli tahali. Buɣim tɔbu ka yi gbaai ka dama ti ku tooi yina nti dii to buɣim maa lala ka bi niŋ binyɛhiri shɛŋa boli tahali. Dindali maa ka pam beni ka bi labiri maandi bi bi maana. Ŋuni zali li maa? Larabawanima gba daa malila lala ka Naawuni yɛli bɛ yɛltɔɣa Alkur'aani puuni ka yiɣisi li ka yɛli ba, Ni ninvuɣ yoli m-bala lala biɛhigu ŋɔ maa, wa man azlamu mimman iftara ala Allahi kadhiban, So n-kani di zualisi nti pahi ŋun ŋma ʒiri pa Naawuni ka dama Naawuni n-zali lala maa. Tɔɣisa ti ni na kul zaŋ ba ni ti maani kuya maa, bɛ ku lahi labina ti bɔhi ti ŋun lee kpe daba ayopɔin la ti ti. Ŋun lee kpe biɛɣu pihinahi la titi? Ŋun lee kpe yuun pali la titi? Ti be m-baŋ o. Ʒiri la so yi ti bɔri ni o ŋma ʒiri pa hadiisinima, ahadiisu dɔɣiifa, ŋun yɛn a ni e ni ti ni Anabi Yaakubu ni o ni daa kpi ni o daba ata dali ka o yi ni bi niŋ wula ka Anabi Yisifu ka o ti kpi biɛɣu pihinahi dali ka bi daa niŋ wula, dinnim zaaha khuraafaat m-bala.

hal ti nyari biɛɣu pihinahi tiri ti hal ti nyari biɛɣu daba apoin tiri ti hal ti nyari daba ata n tiri ti yaɣa nyɛli di ka daliya bɛ yo lala yɛtɔɣa lɔ maa bi gayri ilm ni ti niŋdi ŋɔ maa ka di pa ni baŋsim in allah la yahdi alqawma zalimin naawuni bi niŋdi wula o bi dolsiri nir kam ŋun nyɛ azalim dira tɔyib ti zalila nimaani ka labina ti aaya maa maŋmaŋ puuni

Lahabali n kuli nyɛli kamani ti ni kuli mi lahabali toolii litaafi nima ka di bɛni la. Di zuɣu niriba sabi litaafi ka ni jɔha jɔha maa so bi mi o nyɛ so kamani bini daa kusa ni sa ka di kpa ti nariŋa ka kpa ti nariŋa daa niŋ ŋɔ ka nyɔ ŋuni kuli bala larigi ni di ka nini ni di maa ka kpa ti nariŋa daa guui kpɛ larigi ni ka yi di la ha ha ha ha ha ka kpahi ni o too o kpaŋɔ ma o sili salima maa naai To silima sab ka shɛb be rediyonim zuɣu ni TV zuɣu n-salinda. Bɛ ku ʒiini di yi tooi be o ni yina n-salin salima maa nyaŋ sokam. Ka yi ni adiini yɛtɔɣa ka o yɛn wuhi niriba, a fa nima ti ku zaŋ ti maŋ sɔŋ tiŋa ka wuhi niriba adiini maa di zaɣimaŋli ni shiri nyɛ shɛli. A kuli bi yɛli yɛtɔɣ kara. Bɛ yi wuhiri bɛ gari wuhira n-kul yɛli yɛtɔɣ kara kara kaman ni di yɔŋ, ka n ni ku baŋ ni yɛn niŋ ba shɛm, n gba kul lɛbi n-nam so bahi na biɛhigu ni. To ni yi mi mi ka a ya ka di kpuɣiri ka sinii ni n ka ba aktɛr maa. Bɛ sabiri li m maa. Naa yi ku ti sɔri fahim o gba yɛn sabi li mi. N zaŋ ʒili ŋɔ maa karinli ti n ya.

Wa ma ya'buduuna illa Allah, ka yi gba mi yi bi jɛmdi binshɛɣu naɣila Naawuni. N gbaai ka dama n yɛn miligimi ka chɛ ba, ka bɛ yɛn jɛm binshɛɣu naɣila Naawuni kɔŋko maa, daa na ti kan lan yɛri ti, To di yi ti kana lala. Di ŋuna, a yi baŋ ni a ka suhukpeeni ka ka yɛ shɛli din ni tooi jɛm Naawuni polo ni ka di ku ʒi a yɛlana, Fa'wu ila al-Kahfi, Din saha maa ka yi niŋ ŋɔ maa, ka yi naai pa kahi kuli zo lɔŋ la lɔŋ ni. Bɛ ŋɔ? Ka yi naai pa kahi kuli zo lɔŋ maa lɔŋ ni. Fa'awu ilal kahfi yanshur lakum rabbukum min rahmatih, lala kahi kuli ŋɔ maa sababiya din chɛ ka yi Duuma la Naawuni nambɔzuɣu ka o yɛrigi li pili yi zuɣu. Ban ka naana ti ta lan yɛri tiri Anabi sallallahu alaihi wasallam ni ninvuɣu shɛba ban ʒi Anabi tooni ka o karindi aayanim maa tiri ba maa, ka dama lala niriba ŋɔ maa bɛ daa kaɣiya n-zo ka chɛ bɛ niriba, ka di nyɛla ka shɛli zuɣu bɛ Naawuni jɛma kɔŋko zuɣu ka di zuɣu chɛ ka bɛ kahi kuli zo lɔŋ ŋɔ maa puuni.

yaani zaashɛ shɛli din nyɛ jilima dini lala niŋsim ŋɔ maa mirfaqa yaani di to kari ni kari nyɛla marfaqa bee mirfaqa bee marfiqa di zaɣ yinga kam ti to karindi li lala ka di kahi ti taali wa hadha kulluhu du'aun bin ŋɔni ŋɔ maa zaaha bi yɛri ŋɔ maa ka di nyɛla fabila n bala ka bi fabili di tiri naawuni di ŋmanila kadama a mali bukaata ni naawuni Ka ka ti ya yaanduma ni Naawuni, a gba nyɛ ya ŋɔ ni beni maa. Ni beni ŋɔ maa, bɛ bi tiri ma jilima, ka shɛli zuɣu far shɛli din wum ma. Yaanduma ni Naawuni, a gba dii nyɛ wahala shɛŋa ni tin be ya ŋɔ. Naawuni, a bi baligi yɛla maa zaŋ ti ti ya ŋɔ ni ma ti n chɔɣim tiŋ ya ka zanima bɛn chɔɣi n-ti n ŋɔ maa. Din niŋ ŋɔ, di ŋmanila fiila ka a diri, amaa wula a dɔɣi ka a suhiri ma? Kaman yi ni daa kul chaŋ ti dami ka piligi zipiligu yom. Ndɔŋ mini ŋɔ bɛo a nya ka di kpɛm maa ma maa ka o ʒinna ka tooi kom m-ba n-yɛba ka niŋ mihi bɛo a yaaŋa kana a bia kana a bimbu kana a tiŋgbani maa ni zuŋɔ di bi mahi ti Di niŋ wula, saa ni saa bi mira, nyɔhi kpira, binkɔbiri kpira, bilɛri kuhira, nyɔhi gbira, hal gbinyɛri gba, bɛ gba kpira n-nya li, ka gbaai, ka gbaai, ka vooi kom niŋ. Jɛt o teeli, jɛt o teeli, o teeli. inda chɛla itilo saa shɛli a niŋdi lala ŋɔ maa yɛtɔɣali ka a yɛri maa ni tuun shɛli tum zali do di bahigu ni Naawuni wum a yɛtɔɣa ka bi lee yɛra tini ŋɔ maa a ni nyɛ ti ka ti kaɣi kpaŋ maa Ka bi jɛmdi binshɛɣu ka di nyɛla naa ni ti tali naa n-ku o. Ka di nyɛla ti kahi mi kuli n-zo lɔŋ ŋɔ maa puuni maa, ka shɛli ka ti bɔra, yaa nyini Naawuni, ti bɔrila baɣilibu shee, ti bɔrila din yɛn sɔŋ ti, ka a niŋ ti katari, ka a nambosili ka di pili ti, ka a niŋ ti katari, ka mali ti shili, ka ti ti niŋ wula n-ti n-paai a nyini Naawuni na, ka a nambozoligu ka di niŋ tabbata ti zuɣu. Lala ka bɛ yɛri Naawuni ka biɛgi deei zo lɔŋ maa ni.

Di daa bi kpa wulinpuhili, di mi daa ka wulinluhili polo, di daa miligimi doya. Di dundoli maa, di daa bi kpa nimaani, di daa miligilimi. Ka Naawuni yɛli so, Wa tara shamsa, ka a naan nya wuntaŋa, idhaa tala'at tazaawaru an kahfihim dhaata al-yamin. Di yi ti niŋ ka wuntaŋ puhi, a naan nyami zoliŋ maa nudirigu polo, Ka wuntaŋ maa ka di dalim labi laa yaɣili maa, Tazawar nyɛla nir nim ni ŋ-ŋɔ, bɛ o, to Tazawar m-bala ka o yundi yaɣili ŋ-ŋɔ ha, one side. Wa idha gharabat, wuntaŋ yi puhi, lala ka di yaɣa bɛ zaŋ chaŋ zoli maa polo, zolɔŋ maa polo, wa idha gharabat taqriduhum zaata shimali, Amaa di yi ti niŋ ka a nya li ka di chani ni di ti lu, a nya li ka di lahi dali n-labi zoliŋ maa nuzaa polo n-yuundi li zaŋ kpa di nuzaa polo luɣ ŋɔ. Wa hum fii fajwatin minhu, ka bɛ kul nyɛla ban do lala zoliŋ maa di sunsuuni. Dhalika min aayaati llah, ni lahi niŋsim ŋɔ maa Naawuni aaya m-bala.

Ka ti ninvuɣ yoliŋ mi yɛn bɔhim birigu so, Naawuni ni ku dolsi so maa ni a zuɣu sɔŋ. Naawuni ni birigu so ni a zuɣu biɛɣu. Ti ni ti a kotomsinim zaa dunia kotomsinima di mi ni neeg a kom ni, a na kul yɛn bela lala ka zaŋ li paag a duuma la Naawuni, dama Naawuni n-nam a ni a kana ti kpe jahannama. Naawuni di niŋ ti lala. Lala ka Naa Natitalan daa niŋ ba bɛn kpe zoliŋ maa puuni, bɛ dɔnimi bɛ doo maa puuni, di niŋ ba mɔ kom. Doo ka bɛ gbihi. Bɛ ni gbihi bɛ bi lahi neegi. Bɛ bi neegi ka di yuugi ka di ti zaya kadama ahaa din paai shɛm maa Naana ti tani lana o yiko puuni ŋuni n-chɛ ka bɛ gbihi yuui lala zuɣu daadam mi tɔbiɛɣu puuni o ku tooi doya lala ka wuntaŋ bi ŋmɛr o. A bi nya tindaŋdi puubu gballi ni maa bi yila shɛli? ti ni mali tab suɣ shɛli maa, tulim bɛ n be nimaani. Wuntaŋ bi kpɛrina nimaani, so di ka din yɛn niŋ shɛm, bɛ yi zaŋ sokam niŋ nimaani, o ni saɣim. O ni saɣim. Yi bi nyɛ ninkura ŋɔ yi ni daa yi kɔrigi biŋkɔbigu yomyoma wula ka yi niŋda puuni binyɛhiri ŋɔ? Yi karigirimi n-yihi li ka zaŋ li zaŋ yili dundoli ni. o ni paai dabisi bɔba ka ku saɣim. Naa yi di yi yu ka di dii nyɛ maasim saha ŋuna, a yaa yo o. Bɛ ni yɛn zaŋ shɛli chaŋ ti pa ti zuɣu bee zaga ti pa ti chɛmsi zuɣu bee mɔpilli zuɣu ka wuntaŋ ŋmɛ li, a ni nya ka di kuuli ka di kpalim doya lala ka bi saɣim. Lala nimdi maa di ku saɣim. Eei, lala ka Naawuni niŋda. Tɔ, ka Naawuni niŋ ba lala, ka di nyɛla wuntaŋ ŋmɛri ba mi zoli maa nudirigu polo, di yɛn kpɛ ba mi na. Zoli maa nuzaa polo wuntaŋ nti lu ra, ka di gba lahi kpɛ ba na. Tɔ zuɣu zoli maa wuntaŋ yim na shee ni di lu shee ka bɛ nyari wuntaŋa, ka di ŋmɛri ba, ka bɛ do nimaani. Ka o yɛltɔɣa shɛli din paya ni ŋɔ la.

Tiri naana ti tanlanima, nuqallibuhum zaata al-yamiini wa zaata al-shimaal, Ti ni lɛbigiri ba nudirigu zuɣu ni nuzaa zuɣu, Ti ni lɛbigiri ba alhali ka bɛ bi neera Naawuni chɛ ka bɛ gbihi shɛm maa. Daadam ku tooi kuli gbihi. awa dibaanahi dibaanu dibayobu ka bi mali dɔna di ku tooi niŋ di ku tooi niŋ hali di nyɛ kuɣu zuɣu ka a doya ka sokam mi ka a bi biligiri lura amaa a baa lee n-biligi mali dɔni di ku tooi niŋ bala napɔŋ ŋɔ ni di pa ŋɔ zuɣu la ka a paai di sɔŋ ka zaŋ ŋɔ pa ŋɔ zuɣu di ku tooi niŋ Lala ka Naa na ti tan lan bɔri ni o baŋ ni kada ti baŋ kadama ŋun Naawuni n shiri chɛ ka bɛ gbihi yuugi, ka niŋ gbihibu maa daalaama n-niŋ bɛ ni, ni ka ŋun Naawuni, Nuqallibuhum, ti ni n-lɛbigiri ba, Zaata al-Yamiini, nudirigu zuɣu, di ni ka ti mali ba sɔŋ, wa Zaata al-Shimaali, di ti niŋ ka ti maligi ba sɔŋ nuzaa zuɣu, wa Kalbuhum, saha shɛli bɛ ni daa kpɛri nimaani maa. Bɛ baa daa pahimi ka shɛba yɛli, Ni dakiya anuu so ku ku ŋun duɣiri o bindirigu ni o baa n-daa bela ka o gba daa niŋ tuuba ka zɔri ka zaŋ baa maa zo. Shɛba beni ihi ni so n-daa be bɛ puuni niŋ gɔri piɛli. O ni gɔri piɛli maa, ka di zuɣu chɛ ka o ni wula, o gba ti niŋ tuuba. O ni niŋ tuuba pahi bɛ zuɣu, ka o yɛn chaŋ ka zaŋ piɛɣu maa, bili maa, baa ŋɔ pahi ka bɛ zo. Doo bɛ baa maa, wa kalbuhum baasitun dhiraa'ayhi bil wasiidi, ka bɛ baa maa teegi o nuhi, o nuhi maa, n-zaŋ pa bɛ dundoli zuɣu. ka ban do puuni ka ŋun n do sambani ni n taamira ni o nyɛ so kanna saha shɛli o gba ni doli laa maŋ o kpihiya ŋun di domi ni o guliba ka gba ti kpihi ka o lahi yɛli ti laa saha lawi talata minhum do lawi talata alihim di yɛn niŋ ka a daa nyɛ saha di vɔbisi yuli ba voli maa ni

Nyɛmi Annabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam o mini Sayyidina Abu Bakr zaa ni niŋ daliri ni niŋ ka bɛ yina ka Makka nin yɛli ni ihi ihi ti bɛn deeya ka bɛ yɛn sɔɣi niŋ hijira. Bɛ yɛn niŋ hijira bɛ gba chaŋmi ti nyɛ zolɔŋni. Ti mi daa pun walgiya di dibayi maa, Gaar mini Kahf. Kahf nyɛla din yɛlima ka gaari nyɛ din mɔɣilim. Anabi Muhammad sɔli sallam ŋun mini Saidina Abu Bakar gaari puuni ka bɛ daa kpe ka bɛ mbo ka Kahf puuni, dama nimaani daa bi yɛlimi saɣi ka bɛ ni tooi ʒini bahi bɛ maŋa. Lala zuɣu ka Saidina Abu Bakar daa kpe nti pihi bihi din ni ka tooi ʒini ka zaŋ o napɔŋ n-taɣi kpe ka Anabi sallallaahu alayhi wa sallam do o naba zuɣu. Saha shɛli chɛfuri nim ni kana nti zɔri bɔri bɛ shee, bɛ nya ka napɔn chanda ka di naai la lala gaari maa gbuni ka bɛ naan ʒiya ka ti yɛli taba, Ayi!

Bɛ so yi di ku niŋ suhupini di ku dalim o maŋ biɛla, la ra'ana, o daa nya ti. Ka aaya ŋɔ din sheeni, illa tansuruhu faqad nasarahu Allah. Naɣila Naawuni ŋun sɔŋ o, naɣila o yi sɔŋ o bɛ o, amaa pɔi ka yi ti sɔŋ o, Naawuni ŋun pun sɔŋ o zuɣu, yi chanchandi. A yi bi yɛn sɔŋ tɔrilahi bɔri di nyaanlabbu, di discourage so ŋun yɛn tum ka di neei ni di yihi o kɔrisi ka chɛ li. Tiŋgbani n-nyɛ li ka bɛ bɔri di lɛbigimsim, a yi bi yɛn ti, to nyin di gooi ŋun yɛn ti. Jiŋli n-nyɛ li ka bɛ bɔri di sɔŋsim, a yi bi yɛn ti, to nyin di gooi bee ban yɛn ti. Ni ka pali la pɔi ka a ti yɛn tum a barina amaa kirinchi maa Naawuni pun yihi ban yɛn sɔŋ ka di chaŋ. Ka Faro yuli yɛn ti n yuusiri sipiika shɛli emiri liɣiri ni o kɔbshi yi ka di kunna. Wallahi, amplifier maa kɔŋko di zuɣu ka bi yɛriti ni ti bɔm bini pa di zuɣu 15,000 Ghana cedis ka bi kɔhili ti ba miliyon kɔbisi kɔbisi ko kɔbiga ni pihinu ka ti mali li n kpɛri ti ma.

ka noombili niŋ o tɛɣu ni ka nyɛ gala pa di zuɣu ka bɛ dini ka gala n-daa be ni Sayyidina Abubakar ni nimbihi ka o daa yundi maa zuɣu naayili laba paɣili di ŋmanila ʒili nyɛma ti ninkura ŋɔ ka di yɛn niŋdi pam gari ti bihi ŋɔ amaa ti ni lɔri noli ŋɔ di ni niŋdi ti a a ti ku ʒi kpi ka yuundi binshɛɣu ka n yuundi li ninsali zuɣu Amaa ka di pala zuɣu bala. Di bi niŋdi ti. Ka a naa bɔhi ni, Ai, ka bɔ n-lee zaya ŋɔ ha? Ka bɛ yaa, Ahi, ma deei ti teebuli maa m-bala. Ka a ni, Ihi, di ŋmanila so, ninsal so n-ʒi ni. Ka a ka ninsal m-bala. Teebuli m-bala ka bɛ zaŋ bini pa ti n neeg a nyin je. Lala niŋsim ŋɔ maa ka Naa na ti tan lan yɛli ti ni lala m-bala bɛ yi daa yɛn yuli gbaai Ashaabul Kahfinima. Dama niriba maa daa kana ti bɔbi shee, amaa ni hal bɛ yi daa yuli bɛ daa lan ku nya ba, dama hal bɛ yi daa nya ba gba dabiɛm daa lan gbahi ba ka bɛ so ka chɛ ba. Naawuni tim ti imaani. Naawuni tim ti imaani. Naawuni chɛ ka a mali imaani zaɣimaŋli a baɣa ka so ni so mi bi farisira binshɛɣu mi ka dunia yaŋ zuɣu ka a yuuni li ka di tɛhira sam. A kuli yɛn yɛli yɛltɔɣa ka di nyɛ zaɣ maŋli, a yɛrimi ka a bahi kani, dama a mimi din niŋ Naawuni ni niŋ din bi niŋ Naawuni m-bi niŋ li. Naawuni tum ti di imaani. Insha Allah Naawuni be suŋ ti so kana ti nya bɛn daa do lala duu maa din naai shɛm. Naa ti ka ti niŋ katari. Rabbana taqabbal minna innaka anta samiul alim wa tub alayna ya mawlana innaka anta tawwabur rahim.